Call me the bad news, call me the bad news tongolo ni un otye tong tong, tongolo ni un otongo wi dano, tongolo ni boss mego tong tong, tongolo ni un otongo wi dano, otim tye otong tong, tongolo ni un otongo wi dano, mego aryem pe wado dano nono, mego aryem nongo ongeyo ya, mego aryem pe wado lok nono, mego aryem nongo wadi oya ee mego aryem pe wado dano nono mego aryem nongo nge oya Dokto bad news pe wado dano nono honorable ocan survivors pe wado lok nono survivors nongo nge oya Dokto bad news pe wado lok nono Mister bad news nongo nge oya otim boss me tye otong tong omyero ogwokke omyero ogwokke wun macalo acholi otimo wadu ki doge owaco ki doge ma bene obayo wa i yucub ni en aye tye ladit wi agur dok en aye tye ladit wi aranyi en boss me gutim ineno ni boss me gutim owaco ki doge ma piny dok watye ka coko lok acoka i kom boss me gutim ma ka niang mo boss me gutim bene otamo ni en aye tere i kot lok li enoni an abikwano ni en advice enoni en aye abiplay. pien owaco ki doge ni en aye tye ladit wi adwi. Ma nyuto totong ma tye ka timme keni-ni omyero wunen, wangwu myero onen kom Bocc ma wutim. Ka lok kom otong tong mo keken ma tye ka timme, Bocc ma wutim aye tye ladit wi adwi, omyero wunge. Eni lok ma watye ka loko ma tye ka loko the reality ya, lok adada ene ni wutim Bocc ma itimo totong omyero wugwokke. Dok gin eni wan dong wangeyo weng, ineno wee? Wun macalo olwo omyero wugwokke kenyu, totong dong tye marac adada dok tye ka nya matek adada. Dok lutong eno omyero wan ogwaki ki wod pa aryem, boc omego otim wod pa aryem. Boc omego otim in kit iyeny an kono wa kwene, kono iyeny an ki GPS inonga. An atye bad news bene ba, an bene atye bad news dok an bene atye ki, an bene atye ki citayel moni ma atye bad news en aye an dokto bad news atye kwede. Ka itamo mere ni an mere atye Saint Paul kenyo, ka itamo mere ni an adoko kenyo ci in ibiniang maber adada. Mego aryem owacci exactly kore ki kore, wutim tye ladit wi adwir, nga pingo eni? so ogwokke ogwokke boss ni tye marac tye ka tic marac adada ki awobe ne ni ogwokke wun macalo wun omyero wugwok litino wu wunen kit me wot i wor bene ogwokke i kin piny kenyo so an macalo Dokta bad news abibino ka keliwu en bad news mogo ma nongo tye ka timme itwok lobo itwok lobo botwa ka eni itwok lobo ma dong tye ka timme tutwal en aye i Northern ka eni bad news following an Dokta bad news honourable Dokta bad news following an wek onong kit bad news mogo ma nongo tye ka timme i kin piny an macalo Dokta bad news nongo an atye ka keliwu gin aye tye macalo breaking news ni ototong tye ka nya i kin piny dok ototong en ma tye ka timme eni suspect nyuto ni boss me gutim aye tye ladit wi adwi dok koko watye i kom boss me gutim pien owaco ki doge ni en aye tye ladit wi adwir dok en tye ladit wiya aranyi i kin piny kalekale-ni omyero wagwokke ki wod pa aryemo an macalo dokta Obanius ngete mo keken ma bitamo ni ibiyenyo an ka kwene ka ma an atye wek kimak an an aye Bar news dok bene atye Wac news aka The Bar News ngene ni itye ka keto kwoni ka matek me acel nongo bene pe imito kwoni dok in itamo mere ni in iyeny ka ma an atye iye nongo pe imaro kwoni aye. Co ma polle abikelliwu tye an atye ka lok i nino dwe apar wiye angwen me dwe me apar wiye acel 2024 en aye bad news eni an atye ka ket kwede ma bene pud abimedde kwede dyekki nongo an naka atye ka bino ki bad news mukene ogwokke ki wod pa aryemo kit ka ce obedo wun macalo lurem bot lutino ogwokke. dok otim ka inen atye ka byen ka lim i kin gang kenyo okwe bos nyo otim pe oye ladit wi arany eno dok lutong ma tye ka timme-ni suspect tye i kome ci olwong an ni Dokta Bad News aka The Bad News One.